Mae'n draddodiad sy'n deillio o Gristnogaeth i fita cig oen adeg y Pasg, ond yn ddiweddar mae ffasiwn wedi newid rychydig a mwy o alw am gig dafad. Dros yr wythnosau dwytha ym Mart y Trallwng yn fan hyn, mae prisiau defaid lladd wedi pegynnu ar 260 punt y pen, sy'n golygu fod defaid yn gwerthu'n well na ŵyn tymor newydd. Wel, beth sydd wedi sbarduno'r newid yma? yn y farchnad. Mae Glandon Lewis yn un o arwerthwyr y defed lladd yma. Mae yna lai o ddefed ar werth ar y farchnad yn mis Ebrill y flwyddyn, does? Mae'r tymor wyna, mae bobl yn brysur, maen nhw wedi cael gwared ar ei defed sganio a llot o resymau eraill, a mae'r nifer yn llai beth bynnag. Ond be dan ni wedi gweld wan dros gyfnod o'r lawer blwyddyn wan, eleni yn Yr Eithafon i ddweud gwir, ydy bod y gwyliau gwahanol ma gefo'r farchnad ethnig yn cryfhau y farchnad ac yym yn ystod y pythefnos dwytha ma dan ni wedi gweld, wel, yr averages mor uchled a dan ni wedi gweld nhw erioed. Ac heddiw, er enghraifft, wan ma gennoch chi ddewis, hynny yw, ma na her yn y farchnad ar hyn o bryd, yn does, achos ma bobl wedi wyna'n gynnar er mwyn cael Ŵyn cynnar allan ar gyfer y Pasg, ydi'r hen ddefed a'i prisiau cystal yn dylanwadu ar rheiny 'lly? O ydi, mae'n siŵr, mae'n siŵr, mae 'na lot o ŵyn, mae 'na dros 500 o ŵyn eleni yma heddiw. Ie. Mae 'na 5,000 a hanner o hogets llynedd, a mae gennon ni rhyw 500 o'r hen foged yma. A dych chi'n gallu gweld ŵan, oherwydd bod y prisiau mor deilwng am yr hen ddafad i'r farchnad ethnig, ac yn enwedig ŵan mae'r ŵyl Ramadan mlaen, Um, mae bobl yn, wel, yn ei ffeindio nhw. Royce is yours. Mae'r ŵyl fwslemaidd Ramadan yn dechrau ar y cyntaf o Ebrill ac yn para mis. Felly, faint o wahaniaeth mae hyn yn wneud i brisiau'r farchnad? Oedd na gyfnod yn doedd ti at nod i gan mlynedd yn ôl lle oedd hi'n anodd cael gwarad â hyn fogan? O'r hollol, achos, fel ydych chi'n dweud, nôl i droed y ganrif, cyn twyd traed yr genau yn 2001, yeah. ac yn gofod gwerthu wrach 20 o ddefed a cymryd 15 am yr 20. Yeah, yeah. Rŵan mae gennoch chi ddafad o'r raddfa isel sydd werth ugain i ddeg punt ar hugain y pen ar ben ei hun rŵan. Ydy'r prynwyr wedi dod atoch chi yn chwilio am y defnydd yma, neu dach chi 'di mynd allan i denu nhw i farchnad y Trallwng? Rhaid i chi gofio, dach chi dim ond awr lawr y briffordd fan'na, a dach chi'n ganol Birmingham, ac mae 'na ddifrifol o lot o ddefed sy'n gallu mynd i lladd yn yr ardal yna. A dweud y gwir wrthoch chi, mae nhw sy'n dod ato ni fwy na ni ar eu holau nhw. Be di'r rhagolygon felly, ydi'r cwestiwn. Hynny yw, da ni wedi clywed am brisiau fyny i 260 yma dros yr wythnosau diwetha, do, do. Y, y pen felly. Ym, feder hwnna aros, hynny yw, lle mae'r bobl yna'n cael gwerth allan o ddafad mor ddrud? Mae'n lwmp o bres. Yeah. Diolch yn dweud wrth bod ni'n ddrud, wrach mae'n fe trytach na hwnna, achos mae gennych chi anferth y gorth, Mae gennoch chi lot o gig am y pres. Ie, ie, ie. I gymaru wrach a dafod fach Gymraeg sydd wedi costio pum punt ar ugain. A fawr iawn o o ddim byd ar honno, felly de. Ac yn y canol wedyn, mae gennon ni beth dan ni'n galw'r hoget, yn does? Oes, Yym, oes. Sydd yn gallu bod bron iawn yn gig oen, ac eto sy'n gallu bod yn ddafad. Esboniwch y- Ydy, ydy. y- ystyr Wel, amser, hoget. amser, amser mae'r flwyddyn, naturiol, mae, mae'r, mae'r oen yn codi i ddau ddant. Dyna pryd mae'r y cig yn dod yn mutton felly, neu yn gyd dafad felly de. Mm -hmm. So chi'n meddwl, so'r hoggage 55-60 kilo yma yn wneud y job yr hen ddafad na. Ond oherwydd crefydd y bobl ethnig, mae rhaid nhw gael mutton, sef yr y defyd sydd wedi codi dau ddant. Felly, uh, mae'r crefydd sydd yn creu y tred. Yn ystod Ramadan, mae Mwslemiaid yn ymprydio yn ystod golau dydd, sy'n golygu bod nhw'n cael gwledd bob nos ar ôl iddi dwyllu. Ac un sydd wedi bod yn prynu defaid lladd yma ar gyfer yr ŵyl ydy Tim Skirm. I travel down from Buxton. I had orders for 2,000 sheep today and I've had problem in fulfilling all of those, but um, um, the one lots of uh, sheep

It is a big challenge to find the right quality to fit the orders. Mm -hmm. But it's good to see the farmers having a good price because without the farmers, um, we, we'd have no meat on the shelves. Un ffarmwr sydd wedi cael masnach da iawn am ei ddefyd lladd eleni ydy Geraint Owen, fferm Sandy Lands ger Tywi. Mae'r petrol wedi bod yn lled am 150-270 pound o yeah, day. So mae wedi bod yn dda iawn, a mae defyd Cymraeg wedi bod yn hitio 80-90 pound. Mm. So mae'n lot, mae rhyw, swn i'n dweud bod 20 punt i fyny ar llynedd. Troi ar ei ben, ti'n bod, ydy'r prisiau yma yn ddigon i gynnal chdi o, o ran dy gostau? Na, chdi, dim o gwbl. Chyfod, uh, mae'r bwyd defed, dim yn fyny 50 pound y tan. Yeah. Mae'r fertilizer di treblu. Mm -hmm. Chyfod, eh, mae, mae hyd yn oed pethau fel ofi bach pi, chwod lle oedd o'n costio oen 50 ciniog llynaf, mae o'n 80 ciniog lenni. chymod, ddim yn cyfrif diesel a'r costau rhedeg. Na fo. Pob peth da chi'n twtshad, yn amaeth dim yn fyny. Chymod, mae polion, ffensio, bob peth. A da ni'n gwybod beth di gwerth yn cynnyrch. Tan, oeddwn ni wedi gwerthio mewn rhai misodd neu dan. Chymod, so mae yna ma na, ma na pring poeni, swn i'n dweud. Ie, ie, ie. Ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd, di. Na fo. Ond uh, cario ymlaen ydy, fel mae bob ffarwr well, wedi'i gwneud, a gweld ambell i flwyddyn. Allwn ni'n gwneud ddim byd lenni, neu chan. Allwch chi'n newid dros nos, ond mae rhaid ni edrych sut mae pethau'n mynd i fod yn y dyfodol. Mae 'di bod yn ddiwrnod llwyddiannus dros ben. Dwi'n meddwl bod ni 'di bod â jyst 8,100 o ddefyd yma i gyd trwy dydd. Go fawr, ie. O bob, ym mhob section felly? Ie. Yr ŵyn tew, yr hogets, yr hen ddefed, y ŵyn stores, y cyple, Wy'n llywed, un beth arall. Um, Mae'r tred wedi bod yn wych iawn. Dyna ni'r gyfartaledd eddiw'n 102 a hanner 100 cenig, dwi'n meddwl. Um, di, mae wedi bod llwyddiannus dros ben. Mae wedi cymryd dwy awr a hanner i werthu. Uh, just fyr o bymthau cant, dwi'n meddwl. Ond dweud hynny, mae yna 490 o lotiau wedi bod, so felly mae hynna'n esbonio fo gyd. A be am y prynwyr? Oedd na dwr o brynwyr i'w gweld yma? Oedd ni oedd bymtheg ar un adeg yna, a hyn iawn, chwarae ambell un, nhw ambell i job, felly de, wedyn fyny hanner dwsin ar y cawnt gan yna. Um, oedd cystadleuaeth wych a tred yn, na, ar y cyfan. I feddwl bod yna, yna ddefed na o 20 pent i ddefed i 200 o bunau. Felly mae yna fel ddes i, horses for courses, felly mae'n... a, ond, a mae yna jobiau gwahanol gen, gen y bobl mae gyd amdanyn nhw, felly. A beth difyr iawn am llawer iawn o'r prynwyr llai i bob pwrpas, maen nhw'n annibynnol yn dydyn nhw. O, Dyn nhw'n yn prynu i'r archfarchnad. Ddim prynu i'r archfarchnad, um, maen nhw jyst angen y ddafad iawn i gael bwyd.